Fit-tieni parti tal-offertorju, kif rajna anke fil-klip l-oħra, wara li ttelgħu l-offerti fil-purċissjoni mir-rappreżentanti tal-komunità, l-offerti tqegħdu fuq l-artal. Is-saċerdot joffrihom lil Alla f'żewġ tarbiet partikolari wara li l-inbid jiġi imħallat bl-ilma. Hija storja antika din tal-inbid imħallat bl-ilma għaliex l-insara fil-bidu tal-Knisja kienu joffru l-inbid u allura kienu joffru l-aqwa nbid li kien li kien ikollhom u jħaltuh flimkien u kien ikun xi ftit qawwi. Minn hemmhekk ġejja d-drawa li jitħallat bi ftit ilma biex idgħajjef il-qawwa tiegħu. Imma llum il-Knisja tara f'din it-taħlita bejn l-ilma u l-inbid bħala t-taħlit bejn in-natura divina ta' Kristu, eh, hija talba li aħna nagħmlu lil Alla kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. L-offertorju jagħlaq b'żewġ affarijiet stedina talb u talba fiha nnifisha. Interessanti li s-saċerdot jgħid itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox u l-ġemgħa twieġeb. Għaliex interessanti? Għaliex is-saċerdot ma jgħidx is-sagrifiċċju tagħna ma tiegħi u tagħkom. Dan ifakkarna b'enfasi joħroġ mit-testi liturġiċi li hawnhekk il-qassis qiegħed jitlob lill-ġemgħa f'isem Ġesù Kristu, hu li qiegħed fil-persuna ta' Ġesù. Din toħroġ anke waqt it-talba Ewkaristika, narawha iktar 'il quddiem. Hu qiegħed jitlob f'isem Ġesù, għalhekk tiegħi u tagħkom, tal-ġemgħa li hija l-ġisem ta' Kristu biex nidħlu bil-mod il-mod permezz issa tal-prefazju għat-tħejjija proprja tat-talba Ewkaristika. Semmejna l-prefazju. Pre facere, xi ħaġa li tagħmel qabel. Hija talba ta' tifħir li l-Knisja tagħmel qabel it-talba Ewkaristika biex tippreparana għal dak li aħna se nidħlu għalih, aħna nfaħru lil Alla. Però il-prefazju jibda dejjem bl-istess tislima u stediniet il-mulej ma'kom, il-ġemma twieġeb u miegħek ukoll, nerfgħu qlubna l fuq. U din hija importanti ħafna. Jekk aħna ma nidħlux għat-Talba Ewkaristika, kif għamel Ġakobb meta poġġa rasu fuq l-imħadda u ra l-preżenza ta' Alla, jekk aħna ma ngħaddux minn din l-esperjenza, ma nerfgħux qlubna 'l fuq lejn Alla, huwa att ta' fidi kbir, allura dak li ħa nagħmlu jkun bla sens. Imma biex aħna ngħixu tassew l-esperjenza tal-Kalvarju flimkien ma' Ġesù Kristu, kif għedna, preżenti simbolikament fl-artal fil-persuna tas-saċerdot u anke fil-ispeċi ewkaristiċi, aħna ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw u nħossu fuq livell uman, imma rridu nerfgħu qlubna 'l fuq lejn Alla. Jiena naħseb dan huwa wieħed mis-sigrieti biex aħna anke ngħixu liturġija tajba f'kull mument tal-ħajja tagħna, kemm meta hija okkażjoni ta' ferħ u kemm meta hija wkoll okkażjoni ta' niket. Irridu nerfgħu qlubna 'l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Il-prefazji mhumiex mhuwiex wieħed jew aqas huma limitati fin-numru tagħhom ma' hemm numru estensiv adattat skont iċ-ċirkustanzi li nkunu qegħdin niċċelebraw il-festa. Jekk pereżempju qegħdin fi żmien il-żminijiet partikulari bħal mhu l-Avvent, il-Milied, ir-Randan, l-Għid, iż-żmien ta' matul is-sena. Imma anke prefazji hemm prefazji partikulari marbutin ma' ċelebrazzjonijiet ta' festi tal-Mulej, bħal huwa pereżempju prefazju tal-Ewkaristija, prefazju tat-Tluħ tal-Mulej fis-sema, prefazju ta' Pentekoste, u anke ta' Sidtna Marija, ta' San Ġużepp, tal-Appostli u ta' qaddisin oħra. Hemm prefazji wkoll li jintużaw fil-quddies tal-mejtin. Mhumiex talb lil Alla imma huma tifħir għal xi ħaġa partikolari li Alla qiegħed jagħmel magħna f'dik l-okkażjoni partikolari. Jiena jolqotni ħafna u nixtieq nieħu eżempju bih il-prefazju li jintuża fil-quddies tal-qaddisin martri. U jogħġobni ħafna lix juri ħafna kif inhi s-sitwazzjoni tagħna quddiem Alla u kif Alla jaħdem permezz tagħna. Fil-prefazzju tal-Martri jaqra li l-Alla nfaħħru għaliex hu kif għamel f'Ġesu Kristu meta miet fuq is-salib permezz ta' dawk li jmutu martri, juri il-qawwa tiegħu, il-qawwa ta' Alla, sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef tagħna. U allura filwaqt li aħna qegħdin infaħħru lil Alla ta' din il-grazzja kbira li jagħtina li hu mhux biss talli ma jagħtix importanza d-djufija tagħna talli fid-djufija tagħna huwa juri l-qawwa tiegħu. Din hija grazzja kbira li Alla jagħtina u li tiddisponina ħafna aħjar biex minn hawn u ftit ieħor imbagħad waqt it-talba Ewkaristika dak li jseħħ fuq l-artal il-bidla tal-ħobż u l-inbid fil-ġisem u d-dem ta' Kristu tkun tassew tidher u tinħass Ta' dak li tassew hi l-preżenza ta' Alla li jrid u jixtieq jieħu sehem fil-ħajja tagħna.